Kalati a ngan panga an hi hleili. Zeicahtiah nawlbia cu a ningpi in hi nawlbia pakhat na innpa cu nangmah bantukin na dawt lai timi ah hin aa fun dih. Asinain saram bantukin nan um i pakhat le pakhat nan Nan i seh, nan i koh ahcun i ralring tuah u. Nan i ralrin lo ahcun pakhat le pakhat nan i hlo dih ko lai. Kalati a ngan panga a hme thleiruk in a hme kul le ruk tiang. Thlarau le minung Ka chim duhmi cu hihi a si: Thlarau nih nan nunning kha lamhruai sehlaw nan minung sinak tuhning kha zul hlah u. Zeicahtiah kan minung sining nih a duhmi cu Thlarau nih a duhmi he khan aa ralchanh i Thlarau nih a duhmi cu kan minung sining nih a duhmi he khan aa ralchanh. Annih pahnih cu ral an si. Cu a sullam cu tuah na duh mi kha na tuah kho lo tinak a si. Thlarau nih aan hruai a si ahcun nawlbia tangah na um lo. Minung sining nih a tuah tawnmi cu a fiang ko. Nu le pa sual duh sualnak te hna, a thurhnawmmi thil te hna, aa dawhcah lomi thil te hna, siasal biak te hna le doih le eih te hna hi an si. Pakhat le pakhat an i ral, an i do, an i nahchuah, an thin a hung, anmah zawn cio lawng an ruat, an i ṭhen, ziar an i ngaih, zu an ri, an au an khuang i cu bantuk thil a dang tampi kha an tuah lengmang hna. Hmasa ah ralrin bia ka rak in chimh cang hna bantuk khan atu ah kaan chimh ṭhan hna. Cu bantuk thil a tuahmi cu Pathian pennak an hmu lai lo. Sihmanhsehlaw thlarau nih a chuahtermi hna cu dawtnak, lawmhnak, daihnak, lungsaunak, zaangfahnak, ṭhatnak, zumhawktlak mi sinak toidornak le mah le mah i tei khawhnak te hna hi an si. Cu bantuk thil hna caah caah cun nawlbia zeihmanh a herh lo. Cun Khrih Jesuh ta a simi nih cun a minung sinak kha tuah a duh tawnmi thil le a pumsa duhnak he khan a thah. Thlarau nih nunnak a kan pek cang caah kan nunnak zong hi amah nih a uk awk a si. Kan ruam a kai awk a si lo. Pakhat le pakhat kan thin kan i hunter awk a si lo. Pakhat le pakhat kan i nachua awk a si lo. Kaliti a ngan paruk. A mi pakhat in a mi pahra tiang. Kan thilrit i chawng usih. Ka u le ka nau hna pakhat khat nih sualnak nan tuah sual tikah a thlarau deuh a thlarau deuh pawl nih khan lam dingah nan chiah tawn awk a si. Cun cuti nan tuah tikah nemnak tein nan tuah lai. Cun nanmah zong tukforhnak cu nan in sual ve nakhnga lo nan i nan i ralring lai. Pakhat le pakhat nan thilrit kha i chawng u law cuticun Khrih nawlbia kha nan zulh a si lai. Ahohmanh nih zeihmanh siseh ṭung loin pa, pa ka si ve tiin aa ruah ahcun amah le amah aa hlen a si. Kan rian ṭuanmi cu kanmah cio nih a ṭhat a chiat a cuaithlaining kan thiam awk a si. Cucaah tuah awk aa tlakmi thil kan tuah tikah midang nih a ṭha a ṭha lo ti hau loin kan lung aa lawm kho, kho lai. Zeicahtiah kanmah le kan thil cio cu kanmah te nih kan i phorh awk a si. Khrihfa phung cawnpiaknak a simi pa Nih khan thil ṭha a hmuhmi vialte cu a saya kha a hrawm awk a si. Nanmah le nanmah i hleng hlah u, ahohmanh nih Pathian cu an deh kho lo. Mi nih a tuhmi cu a zun ko lai. A pumsa duhnak lo ah a tuh ahcun thihnak kha a zun lai. Thlarau lo ah Thlarau lo ah a tuh ahcun thlarau nih zungzal nunnak kha a pek lai. Cucaah ṭhatnak tuah kha ba hlah u sih. Kan ngol lo ahcun a thei tlai kan zun caan kha a phan ve ko lai. Cucaah a caan kan ngeih fate mi cungah ṭhatnak tuah kha i zuam u silaw zumhnak lei i kan rualchan a simi hna cungah khan i zuam khun usih. Kaliti a ngan paruk amhi hlei khat in amhi hlei riat tiang. Ralrin peknak hmanung bik le biak chawnhnak. Hi ca kan kuatmi hna hi ka kut hrimhrim in ka ṭial i cafang lian pipi in ka ṭial hi rak zoh hmanh u. Lenglei thil aa porhlawmi Le a uangthlarmi hna hi nanmah cuarpartan hnek aan duhmi hna kha an si. Cu an duh cu cu an duh cu Khrih vailamtahnak kongah hremnak an in nakhnga lo ca men ah a si. Cuarpartannak phung a zulmi hna hmanh nih nawlbia cu an zulh ve hlei ṭung lo. An cuarpar i tan hna seh ti an in duh hna cu pumsa phung kan chimhmi kan chimhmi hna hi an zulti in i thangṭhat an duh caah pei a si ko cu. Kei tu cu Bawipa Jesuh Khrih vailam lawng hi kaa porhlawt pi ko lai. Zeicahtiah Khrih vailam thawng hin vawlei hi ka caah a thimi thil a si cang i kei zong hi vawlei caah cun a thimi ka si ve. Cuarpar tan le tan lo cu biapi a si lo. Biapi a simi cu ser tharmi si hi a si. Hi phung an nunning ah a zulmi hna cu daihnak le zaangfahnak kha an cungah um ko seh. Pathian mi dihlak cungah cun um ko seh. Ka bia donghnak ah ahohmanh nih harnak ka pe ti hlah u. Ka pum chung i a ummi hmape nih hin Jesuh sal ka si cu a langhter ko. Ka u le ka nau hna, kan Bawipa Jesuh Khrih vel cu nan dihlak cungah um ko seh. Amen.